kana tikada kuzozvitarisa kana utombo apply ndatongozvarwawo namai pamwe mama wangu vari fom four baba wangu pamwe vanga vatori murumwe munhu abva vangoita zvavakaita ndobva mama vatoita nhumbu vavambva vati nhumbu haisi yangu mama vambva vadzokera kumba kwavo now paane mwana pamwe mama vaya vakuda ururwa mm. ndo ndo ndo setup yecoparenting mune mwana mese But you can't exist together in a relationship, in a marital relationship. Because ndo, ndo relationship inoita kuti zvireruke kuhendla mwana kuhendla maaffairs but once there is that divorce now mm. panotanga kuita mamatensions anosimuka simuka ndo pamunozonzwa kuti hey baby mama drama baby father drama and stuff inyaya yekuti madynamics we are dealing with an, with an with an abnormal per se because the normal is a father is here a mother is here the child is there kana kuti vana varipo but taakudhila nesomething chiri out of the usual saka chekutanga nifa ndechekuti ngatinzwisisane ngatinzwisisei tese both parties kuti we are coparenting because we couldn't exist in a marriage together Ah, but, but uonaka ukuti we couldn't coexist in a marriage together yes. but mukadzi wangu ka how statement remumastreets rinoti mvura inoyerera nepa ikamboita sei ndopanozouya madrama atiri kutaurewa yaya saka tiri kuda kutotanga nevanhu who are involved in coparenting mm.

All right. We always say that we want to empower the woman. Mudzimai ari panapa ane mwana outside the marriage. Come, come closer. Uyoterere. Uyu murume uyu wakaita naye mwana akadhisaidha kuti haugariki newe kana kuti iwewo ukadhisaidha kuti munhu handikwanisi kugara naye naye you need to set boundaries hakuna mabenefits tari hakuna maretirement benefits i think that's where a lot of women are losing it you become entangled kune entanglement kuti iwe uri kuramba uchiva engaged with this person intimately but murume uyo haasi munhu wako saka uri kuita sei so to the 21st century woman the first place the first stage is cut all those benefits mm-hmm. bota harisi rake munhu uyu let me put it that way yes. why are you giving these benefits to a man who clearly showed you that they can't be there for you and your child but honaka from my research this is what i realized vamwe varume vanouya vachiti ah, kana usingapakure so whats the point which point ah kudoti ndibudise mari yekuchengeta mwana iwowo no, no mwana ndewako handisi kuda mari yekuzvichengeta titiri kuzvitaura this is theoretical but paground pa vakadzi vari kutadza kudhila nemurume ane mademands ake so that anomita mademands aari kufanira kunge achiita how do we help that woman okay let me get this right uri kuti tine murume ari kuti if you don't give me these benefits then i don't exactly and that's what they do Uh, that's a very difficult one. I think this is, this is now a question of self value. Nifa, I'm going to tell you this. Kunevan who are free, who are okay to play all they want. Kune vanhu vatori bho vanongo mingla mingla nema exes avo and chichi vari right. But zvinhu izvi zvinozotanga kuita problem pa co-parenting. when the other part moves on ndopanozotanga kuita challenge zvokutoti mvura inotoerera nepayakambonaya napo chichi ndomasasa avanenge vachitotaura vachiita zvavari kuita se zvavari kuita but there are heartakes that then come because the moment that you are active intimately with someone your mind can't help but register and also expect certain treatment from them uno unoramba uri muofisi yemudzimai wemunhu but isusu paground tichiziva kuti hausi chi hausi mudzimai wekunzwisisa pamwe pamwe pacho ka mufesi uyu anenge atoo married mm. which means ari kubva kumukadzi wake ouya oita iwewe small house mm. nekuti uri kuda kuchengeterwa chii mwana of which iwe uri kuzvitora from an angle yekuti he is doing you a favor tari we are talking about a woman who is not empowered financially you don't have financial capacity to take care of yourself and your child ari kutozviziva kuti paari kuita child care ndo paari kutoraramira ipapapo vakadzi vakawanda vanopedzisira vamaentanglements nemumabhebhi mamadhirama nevarume vavakaita vana navo the motive is not the child let us be realistic mm. These are selfish personal desires. This is about her. not the child saka anohwanda nemwana vana vatori pamahwani because vana ndo vanohwandwa navo kudzanzi heye ndiri kuzodai ndochengeta o oh, kufunga kuti mwana murume chaiye chaiye ane five dzakakwana anomotivatwa with the sexual activity that you are giving him to then take care of his child Okay, viewers, let us know your views and your experiences on this particular topic. Are you one of those victims wekuti zveshuwa ukasapakura mwana haachengetwe zviriko here kana kuti tiri kungozvitaura takagara panapa zvisiko if it is there please do inbox us and share the experience so that we also can relate tari

this man has been taking care of her all her life hapana chimwe chaanoziva kunze kwemurume uyu of course there are people with, with, with different agendas but ndinoda kutaura kune uyo akampunyikidzwa psychologically who thinks that they are trapped in this whole entanglement pamwe pacho anotosara achichema kuti munhu uyo ari kundishandisa mhani but obva atarisa obva ashaya capacity maari to empower themselves so that they separate handiti ngatimbo ngatimbomubatsira iyeye ane atori genuine kuti ndinenge ndisingade but murume uyu ko ndo zvaari kutondiudza and there are people who are vulnerable to that tovabatsira sei before we move on to this one anewo zvake mamotives ake ari ulterior ari different tomubatsira sei mukadzi iyeyi I think the first step is you know pacoparenting ka tauriranai mwana uyu ndewedu tese you have to pay unozoti even vanhu vakaenda kumacourts you end up paying child maintenance mm, mm. ndo ndo zvinoitwa is the setup mwana ndewako neni ini ndikugara naye ndikumugezesa tari mazuva ano hakuna formal employment unonyatsonzwa kuti mufesi wangu anoita madhiri akati neakati neakati but haataurike mukoti kuti ndo zvandinoita sei ndo zvandinoita saka achataura chinhu ka chekuti court painoita judgment yayo inotaura kuti munhu haana mari yaanoita sei yaanowana so obva wanzi munhu wako anoafforda 20 dollars and remember when this person comes anogona kutaura inini mukadzi wangu ari kumba uku ndiye anotomira nechi nemhuri uri kunzwa zvandiri kutaura such that kutoenda kucourt may actually disadvantage you in some cases kuri kunonobuda 20 dollars but kana muchiwirirana one on one unogona kupiwa 80 dollars ndo zviri paground ndo zviri paground situation iripo am i justifying it no but we are bringing it on this platform tiiadrese tibatsirani because pane munhu akatonditarisa right now ari kutochema kuti zveshuwa zviri kutaurwa izvi ndo zvinhu zvandiri kupindana nazvo i don't want to be with this man but he is taking care of me saka ndoita sei let's go back to coparenting chii chinombonzi coparenting in the first place coparenting in the first place ndozvataa ndichiti mune mwana mese but you can't exist in a, in a marriage together mm -hmm. but mwana munaye mese ari kuda kutotariswa nekuchengete fatherly love ari kutoida motherly love ari kutoida mm. but mimi zvewanano zvesvitsa tsvene zvesungano yekutozikanwa kuti ndiye muroora wedu zvaita sei zvaramba zvaramba ndozvandiri kuti are we not now dealing with a different office of a person kana taakuti munhu uyo ari kuti ari kuti im now stranded im stuck in this relationship for the financial benefits that come with it mm. im thinking right now kuti go and stand for yourself taura kuti mwana uyu ndewedu mwana ndaenda kuchikoro mwana ndakuita so so so so so at the same time also iwewe semunhu ati om1 tsvaga pekubata bata kuti uwane cheuviri chekuita kuti mm. upenyu hwemwana wako mm. huite se mm. uendere mberi because moment yatichakusiya uri kupa these services to this man in the name of da kuti handinzwisise paanga achindipa 20 dollars azondipa 80 because tazoita mutual understanding sexually bla bla bla bla tomboti murume uyo afa you're going to move to another next man and youare telling us inyaya yekuti handina mari i just want to have this this

kana tichiita cooperating who is supposed to come through financially who is supposed to do what what are the different roles that the man is supposed to take up and the woman is supposed to take up tiri kufanira kuita 50-50 pamafinances here kuti kuchikoro kwemwana kwanzi 200 dollars saka murume achabvisa 100 ini ndobvisa 100 but mwana uyu ndini tiri kugara naye ka saka kana ndichigara naye it means pane roo yangu yandiri kuplayawo ipapo tobva tanzi futi tiite pakati nepakati mafinances i don't know those who are into legal uh, services and so forth you can help us zvinofamba sei co-parenting does it entail finances alone or it includes other issues surrounding well-being yemwana generally i've figured kuti it includes the general welfare yemwana mm. varume because of their offices the provider usually they come through financially mm. because varume vakawanda is spending most of his time hustling and most of the times atione imwe mhuri time and stuff mm. hazvinyatsowanika mm. so you find varume vakawanda vachita come through financially mm. in as much as zvichikurudzirwa kuti wana time nemwana wacho mm. Point ye co-parenting ndeyekuti mwana uyu shouldn't be deprived of the love that is supposed of, to get because of the love that you are failing to give each other mm. if you understand what I'm saying mm. problem ndeyenyu muri two mwana mm. ngaawane rudo rwababa rwaanga achingofanira kuita se kuwana ngaawane rudo rwaamai rwaanga achifanira kuita se mm. kuwana All right. so that is the idea in the first place varume stop, stop taking advantage mm. yekuda kuti nekuti wo ukuda kuzoburitsa 80 dollars pasaidi kana wamboguma guma munhu waita sei mwana ndewako take responsibility man up mwana haana kukumbira dai vana vainyora maapplication letter zvatinoita mumabasa kuti ndanichikumbirawo kuzvarwa mumhuri dzenyu zvikazodii zvika uh, they don't do that Mm. ndimi mamuri in agreement pamakaita zvamakaita mwana haana mhosva musade kuzadzisira maselfish motives enyu pamwana mm. kana muchizotaurirana imimi tauriranai outside the welfare of the child mm. man up take responsibility be there for your child paari kuda baba vekutaura navo show up mm. paari kuda kuenda kusoka match four up mm. like the father that you are supposed to be mm. kana utori married une vamwe vana the same way that you are being attentive to other kids that is the same mm. attention mm. that your child needs ukuda kuti apiwe nani attention iyoyo yeah. yeah. nyaya iyi yakaoma let's look at this scenario ndine mwana my spouse ane mwana takuda kuti tichiroorana tatoroorana taa pamwe chete let's look at the welfare and the um, co-parenting yedu pane vanhu vane kamwe kautsinye so kekuti spouse yangu yaitirei move on maybe when you let your husband go you thought he was going to come back and what and what zvobva zvarega kuitika but munhu uyu atomove on pane vanhu vanocreata drama ndosaka chizonzi kune mababy mama ari dramatic kune mababy dad ari chi ari dramatic let's speak to the dramatic baby mama to the baby mama who is being dramatic right now i want you to, to respect

uh, divorce is very very difficult but especially kana paine mwana yet you guys been alone muri single muri you know vana vanozoita macasualties that is mm. the hmm. most painful ndosaka tiri kutaura nyaya iyi because we know kuti mimi you are adults you can deal with it mm. but kune mwana asina chaari kuita se chaari kuziva unoziva kuti kune vanhu anorambirira nemwana kuti baba vangoita come over Pinza mwana mutown ndobva ndamutora ndichidai tongoenda kumba kawani akuda kuti vauye vambouya kumba vaonoti nhasi ndakapfeka kadress keorange you see uh, it becomes unhealthy for your child because the next thing is this man has already moved one

tikutaura mwana ane 9 months asati ane foni kanewo watongoblokwa ka inherently mwana ablokwa ndozvisingazikanwe nevana kuti the, the price of the flattery that you want to have the pleasure the little revenge or something that you want to play on is the whole life of a of an innocent child nana baba vanoda kuita drama vachitepa vachite sei unozoti kune vanhu vanouya vachibetsera custody achida kukukonzeresa konzeresa so o wamuri kuvhiringa ipapa pa youare not attacking your ex uri kuataka mwana ndiye ari pakati ndiani nyaya dzichanetsa kufambira iko zvine zvimatukana maita sei baba ava havachade kuuya uku mukadzi wavo akuti last time mava pavakambouya zvakazodai zvikazodai zvikazo so set your boundary as well and the first way that you set your boundary is to understand kuti we are in this situation because uh, naturally because of many factors we can't exist together as husband and wife you have to learn to move on accept the situation you can't be good at cooperating without accepting that fact mm. yekuti mi muri tu zvatoramba mm. zvatonyatsoramba meno kana muchazoita reconciliation kumberi muchaita but zvaizvezvi zvinhu izvi zvaramba izvi because when you become entangled drama will always pop up mm-hmm. murume eya uya ukwabva wazomuti huyai mutore mwana uko magumhana gumhana maita zvamaita iye adzokera umba kwake akuzviregrete o wasara uri kutofara uri kuti maybe this is my chance

but anga akanyarara pese apa achingoti handina mari handina mari handina mari hey stay away from me i'm not coming to you for me i am coming to you because of chi mwana there are two cases kuna baby mama asiri kutokwanisa anything ariwo in the process of finding themselves then number two kuna baby mama anotoafforda but nyangwe ndikaafoda ka you're still the father chi to my child you're still supposed to play your role so let's talk to these two women a dramatic baby mama who is justified because wane nine months usina kana pauri kuvhunza kuti mwana ari sei ndikakufonera unokata ndikadaiwo so unobloka ndikati chakati unondinyora pastatus but ndiri kuziva kuti iwewo nemhuri yako muri kuenda kumavacations you are buying each other cars I am trying to fight for my child psychology yemwana wangu aane seven years anokwanisa kumbobata foni achienda pastatus pababa wake achiona kuti baba wake vanga vachitohave a good time that day but fees yake yani two months two terms isina kubhadhara let's address those issues pane kakusafisana kanoda kuita vanhu so kuti achatosafa chete like you're smearing it in my face kuti you're succeeding but mwana uri kumuneglect let's talk about that maspouses ngatisaneglectei vana vedu you know vanhu vari mucoparenting vakawanda Usually vakawanda vacho vanozongorizota kuti inini I will do what I can. Iwewe kana uchiita zvauri kuita ita. Which I also think to some extent is the right stance because you, you can't control a person really. Kana totomuudzawo panapa kuti mwana ndewako, chengeta mwana wako but munhu is hot headed. haasi kuzvifunga haasi kufunga kuti pamari yaari kuwana iyoyo mwana wake anokwanisa kukwanawo haasi kufunga kuti pa you know vanhu vakawanda we ended up takukudzwa nekuchengetedzwa chatakadya chatakapfeka kwatakaenda hama dzatinoziva ndedzekwaamai mm. because of those attitudes ekuti munhu anopedzisira ona kuti i mwana uyu ndewangu mm. nine months idzi ndedzangu idzi mm. rega ndichengetedze mwana wangu mm. it's not a good space to put someone mm. you are invoking bitterness mumunhu because rinorema basa iri mm. you know death is very unfortunate kune vanofirwa nemaspouses and what what what but you know god's plan was for there to be a husband a wife and a child mm. it means kuti both parties are equally important and vital in the life of a child mm. saka kana uri mupenyu wapiwa mukana ka

mukadzi uyo zvinogona kutovhara nepa mm. kana marriage yo yatopera yapera but murume can easily manyuvha otoroora oita sei we also have to understand kuti kwaari kuenda ka kune schedule yeko kune mukadzi ari kuane mainsecurities ake mm, about mm, you mm, mm. We, these are realities that the divorced wife has to deal with unfortunately but pane ka understanding especially kune varume vanozama nifa wekuti unotoona kuti baba avo vari kushingirira pamwe pacho ari kutonzvenga uyu mudzimai kuti azame kunoona mwana wake ari kudai ari kudai vakadzi let us not make it difficult for the trying fathers to mm. keep on mm. trying mm. because you end up sucking that energy that zeal munhu anopedzisira varume generally havadi drama

tine kakunetsekana katinozoita kuita move on in as much as weare acknowledging that they are irresponsible fathers vatati ngavaite but for the fathers who are trying to, to, to manage kuti saka kumhuri uku kuchii because the natural setup is kumba ukarutoexport wati kwaanobva ubasa pindembaka saturday is family time family ndikoko kana ari kutraya kuti mwana wo ngaauye saturday mwana ngaaende chi saturday kuti uda kuti ye yeah, this saturday ndakazodai mwana ye mutore musi wetuesday eh, try and compliment try and blend already makuto exista in two different worlds mm. tsvagai pekusangana pakati kuti mubatirane upenyu hwemwana huite zviri nani

pane management dzakawanda dzinoda kuitwa pane saka you, you also have to accept kuti already we are in a difficult position saka zvishoma zvacho zvichabatika in a difficult position let us celebrate it mm. ngatizviumbiridzei for the betterment of the child's life indeed this is quite an emotional topic so to speak because when we ndinoona sekuti pane vamwe vanongomuka vachingoita vana so

meza zvese zvauya uchimedza unozoti vanhu vakawanda they find it difficult to fathom the fact that you know iam one testimony living testimony ndakambozvitaura panapa musatambe nekurarama upenyu husina baba mm. andiziva amai because vangu amai vapenyu but i think its even worse nekurarama upenyu husina mai mm. both parents are equally important in the life pane stability inouya nababa so mm. madynamics anogadziriswa nababa maperspectives mm. mm. maattitudes ma, ma, ma anomoldwa nababa in the life of a person mm. kune zvinhu zvinogadziriswa naamai in mm. the life of a mm. person saka ipapapo carelessness yauri kutaura

anotora two hours achigeza achizvita put together only to, to just randomly pick a man who is going to become a father andiziveka and hanzi vakadzi tisu tine makeys because we are the receptors mm. the receivers mm. tisu tine zvibereko zvichaita tisu tine maoven acho saka vakadzi tinotonge tinotsikirirwa tinopopoterwa sterek because tisu vanhu vane vane control over this mm. when you say hmm. no it's a no hmm. ah, ah, hameno mm. ngatigadzirise mindset you know in this difficult mm. economy i don't know if i'm wrong correct me if i am you find a family that is already struggling with mm. two kids mm. havasi mm. kukwanisa kupa vana ava fees mm. havasi mm. kukwanisa kupa vana ava chikafu chakakwana mm. vana mm. ava muosha havasi kutoenda kuchikoro mwana anoenda this week next week resaa kudzingwa mm. you come at the end of the year pane mumwe at the end of another year pane mumwe at the what are you exactly what are you doing to an innocent soul seiko sei sei sei where is the value of the children where is it unoziva marwadziro azvinoita so kuita mwana andakazombona chimwe chimimi chakanzi inini ndakazongomuka mwe musi ndichinzi wakutogeza wakuendawo chikoro ndopakatangira nama dzangu vana a innocent like that unongozvarwa mumba muna amai nababa vari kutorovana hausi kutoziva kuti vari kurovanira nei pamwe pacho wakutotemwa nestool you know mefiboshet uyoya innocent as he was the guy in the bible akangodonhedzwawo namaid ahasi kutombozviziva kuti ndiri kudonhedzerwei kana kuti ndadonhedzwa thats how innocent children mm. are so it, it's up to us it's our responsibility mm. as parents mm. to make sure kuti we are creating a conducive a safe environment for them Hmm. because munhu ari kuuya haana kukumbira asiyana nemuenzi anotogezozondu kuenda kwamaitadisa munhu ari kungoerekana asvika ari kuzongonzwa zvakunzi pushi pushi pushi ndiri kuenda kupi akutomuka akurohwa mbama akuita sei wapedza uku ari kusvikowana baba vacho wakamusarudzira chidhakwa chekwani havasi kutomboda uinzwa nyaya vari kutoramba kuti haasi wangu mwana eye haasi kuto you know we are in a world where ndakazombonzwa one campaign yefamily control vachiti kutaura chokwadi kutanga kukuudzai kuti abstain from sex in this generation we know we will be wasting our time but you can't bring one more child into this world usati wagadzirisa nyaya dzavo ah, sure. put your house in order first before bringing a child into this world ah, sure. Make sure you are okay, you are set to go. Pamwe pacho ndopa coparenting yati andichiti zvimwe zvacho zvatozoitikawo matozongonoti susu kugarisana kwaramba marambana along the way. Chiitai kuti mwana let the child be your priority, your safety, your comfort comes secondary. Chimbobatirana yemuriritire munhu ari apa asina chaakatadza. yeah nyaya idzi dzinonetsa now i'm looking at it from this perspective tiri kuita cooperating yedu inini ndakarambana nemurume wangu ndine vana its my ten kuti ndinge ndine vana that weekend vana vauya kumba kwangu kuno mufesi wangu anditi vana vakava baba vavo ndo baba vavo ivavo and hazvisi kuzochinja but now kune vana mai vanobva vati ha iko karombeka baba kenyu kaika vauya kako yenyu kune double story ivo vabva kwavo ku-two rooms kugeto uko kweko let's speak to that woman respect the father of your children especially when you relate with vana vamakaita pamwe chete don't disrespect their father in your presence because they are taking it in and vanozviita emotional because ndibaba wavo vanogona vari tsuro yemubhuku zveshuwa and ndo zvawakavasira but ndibaba vavo and stop comparing baba ivavo nemunhu wako waanaye izvezvizvi ngavangoziva kuti ava ndidhedhi but avo ndiani nditi muri kuzviitirei nhaimi zvekurwisanisa kuti vana vatange kuona kunga baba vavo vasiri right ende kune vana ka vari vulnerable vekuti vanototanga kutoona kuti ah, akazodzokera kumba kwavo ka atoo problem atanga kuza kuti ha manje dedi vana mama izvezvizvi tikatoti tiri kuda chakati vanototitengera imamukwanise let's, let's talk about that mm -hmm. It goes both ways. Mm. Va, vana amai kuna vana baba of vanodaro futi. Vanodaro vana eh. amai. It doesn't save well for your child. Mm. Unozoti mm. pane masidza tinoisa muvana vedu mm. akawo. Inini ndikufanira kutozopiwa simba rinobva kumusoro kudenga kuti mm. hondo dzako Ngadzirambe dziri hondo dzako. Taneta nevanhu vanorwisa vana hondo dzavasingazivi. Ah, that's true. Kune vana vakavengana nana mbuya vavo. Kune vana vakavengana nana sekuru vavo. Kune vana vaka nenyaya dzavasingaziye. Dzimwe dzisina kana kutomboitika. worst case scenario mm. tingogadzira maepisodes musoro medu so mm. you want to create an image vamwe vacho kune vanhu vekuti akadzikisira someone mm. ndokuti iye atange kufila good about themselves mm. kune munhu asingagone kungofila good about themselves without taking somebody down mm. those are very toxic habits mm. and trait in a person kana uchidiwa unongodiwa uri zvauri you don't mm. need to mm. shame or downplay mm. anybody remember th these children ka they are also many human beings mm. anotozviona ega kuti ah mdhara wangu ka haana but kwakazoenda mama wako zviriko they are actually aware of that yeah. they are actually trying to process that they are actually struggling with that and they are trying to, to deal with it iwouya wovaudza manje kuti baba wenyu irombe mai venyu vaivai vari yange iri rombi wona ndazorora uyu uyu anoshanda muofisi mai venyu vaingoswera pamba vakaisa pulling socks but ndimai vavo kana kune chinhu chaunogona kudzidzisa mwana wako is to place value in the creation called human race mm. munhu mm. Nifa munhu haadadirwe. Mm. munhu haadadirwe. Hauziye hako mangwana ndozuva rausingaziye manje. Mm. Mangwana uri mudouble story yako iyo mangwana haumaziye. Mm. Unoziva uri mumuzi SUV rako uri muzidiscovery rako uri muGD6 rako. Ukaponjerwa wori pasi kumachonyonyo uko unobatsirwa nemukomana anofudza mombe. Mm. Ndiye anouya achikubatsira. You know there is value in people. Mm. Teach your children to see the value in everybody no matter how poor or ugly or how bad dressing they may be to you. Mm. Munhu ngaaite value yevanhu ndo wakazotranslatewa ukanzi hunhu. nemadzitateguru edu mm. vanga vaona kuti haukwanise kudadira munhu unomuka uri pazero mm. auzivi achakubatsira pamwe mm. uri kumira naye uchishaina naye mangwana anomuka akakusiya mm. you don't know just know the value of people then mm. vana vacho vari kukooparentwa let us talk to you mm. pane vana vari kukooparentwa vataura yes. navo pana yes. kune vana vari hot headed vekuti vano pasina drama pasina baby mama drama or baby mama iyeyo aringa ari baby baby drama this is the scenario that happens papa pavana vari kukoparentwa vacho ivava auya nezvinhu zvaabva nazvo mumba kwadhedhi vake obva waya nazvo kumba kune vamwe vana kwekuti zviri kumba ikoko zvikatengwa newe unodya asi zvawabva nazvo kumba kwadhedhi wako obva utombati zvakatengwa nadhedhi wangu ndinotoudza dad wangu kuti ah. panapa muri kundida isoo ah. eh, izvi zvisoo dad vangu ah. every day pauri kuti iwe kwadad wako unokuenda kahwani papa holiday wodzoka nezvinhu zvakawanda but every single day baba vari panapa ndovari kumeka sure kuti wadya ndovari kumeka sure kuti wapfeka mm. iwe vapinda nyoka ndo vari kurova nyoka ah, vachisa kuruma ndo vari kukubvunza kuti homework yako nhasi zvakamira sei makala ari kudai kunetsa iva ndo vari kukubatsira nekuti waenda umba kwadhedhi wako iweka useless that is very wrong kune vana vane drama mm. vana vane drama isinei nevabereki mm. ringorionei ne 21st mm. movement yemaama 2000 siya drama you know your, your parents are already struggling with this vari kutotraya kutsvaga kuti votsika sei zvine balance so that wo wacho unosara une balance don't make it more difficult for them usaite because the next thing ukada ukaita two three times uchiuya uchidozondionerwa nezvaukuendesa ndikazvigoneni mm. zvokuti uende uyoudzokeimba ehol mm. family iori one isusu tiri nine mm. toshirinka at your presence nekuti wabva kwababa wako next time unongonzi ausikuenda saka you know compliment inonzi mm. cooperata mm. cooperata semwana achitonzwisisa we are very sorry mm. kuti you are in this setup you didn't mm. apply for it vanhu havakarambana nekuda kwezvikonzero zvavo but they are still your parents mm. you owe it to them to make life easy for them Mm. you owe it to them mwoyo wako haurwadziwo here kuti mai vangu mm. mwoyo mm. wako haurwadziwo here kuti baba vangu mm. saka vana tiri kuda vana vanobhiyevha kana mm. muchikooparentwa mm. dont mm. bring comparison zvoona mm. kwababa wako ngazviperere kwababa wako zvoona kwamai vako ngazviperere kwamai vako you are not there to transport stories uchienda uchinodzava kuti kumba kwedu tiri kudai tiri ku Just Eish. play your Tari, le- let's let's talk about a, a dramatic woman. Ndini muridzi wemwana ka ari kuchengetwa nemukadzi akazotorwa nemurume wangu. Iwe temi yese ndini ndiri kugara nemwana uyu. Ndini ndiri kumuwachira, ndini ndiri kumubikira, ndi I am the mother to this child.

to the step fathers mm. iwe mwana uyu pano achiti handina peni ndinoona zvekuita mwana uyu pano ari muwelfare mangu welfare yake iri maoko mangu during this period when youare absent so can, can, you just don't come just because youare the father iwe wotouya nafour pagedhi pangu kuti mwana wangu ngaabude what kind yes mwana anodzoka kuholiday so hembe dzake dzakatindivara ushe kuti saka mai vake three weeks idzodzi dzeholiday idzodzi dzihembe dzemwana dzabva dzatochinja kala kudai uzoee haasi kugeza but ndo mai vemwana but vanouya vane entitlement vaine im the father of this child im the mother let's stop it and you know what kana ukakwanisa kurelata nemunhu amove on with your, your co partner mm. it becomes Better. easy mm. anenge achingotirai kuita zvinoitwa kuti zvinhu zvipfuure ipapo amukwanise kumupa e, anenge asina fm ground haakwanise kuoperata fully as the man and the father that is supposed to be because ari kutiraya kumanaja ani imimi ari kutiraya kumanaja mwana he becomes a better father kana imi muri kuita sei muri kunzwisisana pasina ari kufungira mumwe pasina ari kuita sema step mother ane utsinye ariko Gara waregedza pane kutora mwana womwe munhu womumbunyikidza womuita muranda uchimufilisa inferior uchimuselecta selecta zvisi its very bad mm. extremely bad munocreata munoziva kuti vana vakawanda mamonsters in the making mm. munocreata zvimwe zvanhu zvaakungotinetsa vanhu vari kungonzi madrug addictions vanhu vari kungonzi masuicide mm. vanhu vari kungonzi hasha vanhu vari kungonzi maabusive spouses vari kubva kumagrounds iwaya mm. gavi rinobva kumasvuuriro mm. ndokwazvinotangira mm. ikoko kuupbringing mm. saka kana usiri kukwanisa kuchengeta step son step mm. daughter mm. gara wataura kuti nini handisi kukwanisa because chinorwadza chii kuti unyepedzere kuti ndokwanisa kuchengeta mwana wako kuti umufadze then he later realizes kuti you are abusing that child zvinotokanganisa even your image in his eyes mm. as a woman most of the times munhu amboita go through divorce wouldn't want to go through the same process anozongoshingirira mm. but maonero iwayayo ane zvaanoita mainteractiro aanoita newe mm. zvinotorwadza haana chanokwanisa kuita mbande mako but its disturbing saka ngatiregedzei kuita utsinye vanhu vanotozviziva pavanoita drama vana vabereki tinotozviziva patinotoita drama ndaa baba ndanda kuita drama apa patinotadzirana in cooperating you are going to step on each other's toes im mm. going to promise you that mm. communicate i dialogue mm. kumbiranai ruregerero move forward mm. zvoramba zvichiendeka iite a flowy process mm. toregedza kuda kuramba tichichengeta mabenefits Mhm. mabenefits ndo anonyanya kukonzeresa drama mm. because mudzimai uh, uyu mukadzi uyu asiri amai vemwana uyu ko haachanzwisise demand yetime yandaakuda but ini ndiri kuinzwisisa because wakarara nene zuro ka mm. ska ndikafona ndikati musoro uri kurwadza une mamwe une imwe speed yawakufanira kuita because une zvauri kuita se mm. saka ava maspouses and vanosara vari mavictims because vanenge vasingazivi kuti ko energy dzimwe dzese idzi dziri kusimuka dzichibva kupi idzo dziri kubva kune zviri kuitwa kubackground mm. saka for the sake of the child kana mati hamusi kukwanisa kugarisana mati isusu we are going to cooperant zvekuti amai nababa nhingi zvaramba mm. let it stop there varume mm. madzimai akawandisa semadzimai wese varume vakawandisa mm. you can always try something else indeed inoitwa nga trend i'm a single mom i'm a single dad but zvine macomplications akawanda if it has happened to you it's very unfortunate you have to manage but kana zvisati ka zama kuavoida zvinhu zvakadaro because zvino zvinorema tari I don't want it to, to, to come out as if I'm insulting people who are single mothers and single fathers because zvinobva mumadynamics akasiyana but tine tumwe tunzenza nzenza twatiinatwo pakati pedu kune mumwe murume asinga iwe koshesawo kasidi rako kuita bhuru here kuita bhuru here yeah, pro, proving a point you have nine children with nine different baby mamas what are you saying uri kuti chii unoda kuti vana ava vazonyatsoita sei because the proper family setup is there's a mom there's a dad kana zvazorambawo hazvo nemamwe macircumstances e wafirwa warambwa waita sei but by all means possible let's avoid this uh, vana vanouya ka Zvinorwadza Nifa you don't know the pain yekuti wakura usually vana vakomana ndo vanoita hanya nazvo avo voenda wakutanga kutsvaga nepamaredhiyo nai ndiri mwana ndakazvarwa nasekai mm. zuva ndakazodai yakasangana nababa vangu kuchiredzi kushuga kana pane anovaziva mm. unozoti those are sincere cries of desperation mm. kwete isusu vasikana kuti kana wakuda uzoroorwa manje wonzi mm. hatitombokuroore ndozvavanoita karoza auroorwe haibviswe mari iyoyo baba vako vasipo baba vanga vasipo iwewo hauchakwanise kuroorwa nekuti baba vanga vasipo havapo kuita sekunge vanga vamboripo and everybody ah, yeah. do with it like It's, like it's it's a walk in the, the, the, these are some of the trauma that people experience we had an episode on trauma if you haven't watched it go and make sure that you watch the episode on trauma trauma yacho ndokwairi kubva ikokuku kuti ndinokura ndichiona mai vangu vachistruggle on their own and then you wake up ndakura makuda kundiudza kuti a woman has to be having a man kuti ah, ndakaona mai vangu mukuti chiuiende ndoononovatsvaga baba yavo uchanga uri wakumbira futi ndakukumbirawo munze marepresentative ekuti inini ndiroorwe ndinotangawo imba yangu imagine those are real traumas out there mm. ndozviri kunzi zvanochinzi nanifa imimiwo varume vacho muri kuburitsa mbeu dziri kuzonosangana mm. nemadzimai secure you know place value mm. in your seed mm. Kwete kuti kwese uko takuwana uko taku vana vanotambudzika please. Vana vanotambudzika. Vana vanotambudzika. Vana vanoda covering yababa. Kune vana vakarepwa because of the absence of fatherly covering. Mm. Kune vana va iwe uri kungozvara chete wava pechi 13 hmm. uri kungosiya hmm. uchienda you don't care what happens you don't follow up you don't no tsvakirai kuno kweiyo bitterness yauri kuisa mukadzi hmm. because usually panozogadzirwa vana apa pane zvivimbiso zvinenge zvichiitwa kuti zvinhu izvi zvizoitika saka munhu anongovharwa kwetime yokuti munhu angowana zvaari kuda ubva ita sei ko iro ronda rauri kusiira mwana wevanhu achisara achiziva kuti ndaastaki nemwana uyu inini handichakwanisa kumutiza kani because ndini ndikufanira kumupa mukaka mm. vagone havo vasina mikaka yekupa vana munongozvarisa mu murova pasi amai ndo vachasara vachitsvaga pane mukaka vachasara vachitsvaga pane ma its painful its painful take it from someone akakudzwa nasingle mother mm. you see someone trying vachipfeka bhutsu dzakabvaruka dzakadai dzikadai handisi kuti you are supposed to be rich but pane kamwe kamwe kamwe kabalance nekamwe kadesperation kanotapudzwa nekuva newekushaya nayo kuti nei mwana wedu apa zvapadai toita sei nhai fizi zvayanzi yashota nhai baba toita sei hmm. but havapo baba ava iye ndiye ari kuona parwarwa pabviswa manepi paita sei nyaya yecoparenting inonohama varume most of the times because vakadzi ndo vanosara nevana varume munoenda you have the liberty and the privilege to go and hamuna balance dd mukadzi kubva kubody so inosara ichitaura kuti pa akazvaro everything about you says it out loud kuti uyu akazvara uyu mm. you live with those marks mm. saka let us be kind to each other mm. haudi kuti zviitirwa hanzvadzi yako seuri kuitirawo hanzvadzi yeumwe mm. viewers um, we want to thank you for being part of this